lava nga stada hi tiplanete leti nga kona hinkwato vo jupiter hinkwato na vo mars na vo mercury hinkwato sweswi mi nga ta ti vitanisa swona na vo venus hinkwato tiplanete na vo earth ye leyi hanyaka ka yona i planete na yona na tin'wana na tin'wanyana teti mi ti tivaka tiplanete va hlamuseta mhaka ya leswaku ti le moyeni Tipulanete leti ti tshami moyeni. Misava leyi mina na n'wina hi nge le ka yona sweswi yi le moyeni. Mi mi nge swi twisisi swilo leswi. Misava leyi yi yimi moyeni. Naswona ku na tipulanete tin'wani to kula ku tlula na misava kumbe mo ni ku ku na misava yin'wani yo kula ku tlula misava ku mi ta kota ku hatla mi swi twisisa. Vo Jupita i nchumu wun'wana wukulu lowu nga kula ku tlula na misava misava yitsongo ka pulanete yeleyo mara byi lebyi va byi vitanaka jupita byi le moyeni se swi leswi swi le moyeni hinkwaswo se why ti-scientist loko va langutisa va swi vona swi ri moyeni swi leswi i ku swi leswi swi le vokweni ra xikwembu se voko ra xikwembu xikwembu i moya se a va koti ku swi vona ku swi leswiya swi khomiwe hi voko ra xikwembu misava yi le henhla ka ka voko ra xikwembu tipulanete hinkwato ti le henhla ka voko ra xikwembu naswona xikwembu hikuva voko ra xikwembu i ri kulukumba loko swi ri vokweni ra xikwembu xi swi vona tanihi xindhohwani xa seke evokweni ra xona a swi zi swi ri nchumu na ku va nchumu misava vo jupita vo venus vo masi hinkwato tipulanete teti a mi ti tiva vo mercury swi le vokweni ra xikwembu dyambu ri le vokweni ra xikwembu n'weti wu le vokweni ra xikwembu ene xikwembu xi swi vona tanihi swindhohwani switsongo swa seke a hi nchumu hikuva xikwembu xi kulukumba hikuva jehovha u ri matilu hinkwawo i sofa ra mina i matilu i xitulu xa xikwembu la misaveni hi laha xi navelaka kona milenge ya xona sweswo mi nga tshamisa swona xitulwini Xikwembu hi loko xi tshami matilweni xi teka milenge xi kandziya hala misaveni se i mani a nga makaku yindlu yo ringana xikwembu i mani a nga endlaku nchumu wo ringana xikwembu hikuva na yo misava leyi hanyaka eka yona yi le vokweni ra xikwembu hi famba swin'we kereke ya hosi se eka buku ya hlavutelo laha hi hlayeke kona hi twa mhaka yin'wani leyi tsaliwaka hi muapostola johana loyi a welaka van'wani va vadyondzisiwa lava va 12 va yesu Johana hi yena a rhandziwa ngopfu ku tlula vadyondzisiwa lavan'wana hinkwavo. Why hi ku Johana hi yena a rhandziwa ngopfu hi Yesu. Hi yena a pfumeleriwa na ku tshama a khigetela na xifuva xa Yesu. Mi hleketa inge Judasi a ta pfumeleriwa ku ya khigetela xifuva xa Yesu n'wini? na vo petro a va wu kumangi nkarhi wa ku khigetela xifuva xa yesu mara johana hi yena a pfumeleriwa ku tshama kusuhi na yesu loko a lava ku tlela a khigetela na xifuva xa yesu a biwa na hi vurhongo i johana se ni vona ingaku johana loyi yesu a vona swin'wana leswa ha taku hi yena hi ku hi yena a nga tsala buku liya ya john mi yi vonaka ka buku ya gospel a tsala na papila ro sungula ra johana na ra vumbirhi na ra vunharhu se johana loyi hi yena a tsalaka na buku ya hlawutelo ingaku yesu a swi vona ku phela loyi hi yena a nga ta goga le ku hetiseleni hi yena a nga ta tsala buku leyi nga ta goga a ku heteleleni mara twanana johana va ka yini va zama ku n'wi teka va n'wi chela kheleni ra esidi esidi yi nga n'wi dyi ku fila vo tala ndzeni ka esidi mara va kuma ku esidi johana yi n'wi endli nchumu va n'wi tsavula va n'wi humesa va ku hi ta endla yini va ku a ho n'wi xokola matihlo a sala a nga ha voni se va susa matihlo ma johana a sala a nga ha voni va ku hi nga endla yini ku dlaya xivono xa yena va ku a hi n'wi tekeni hi ya n'wi veka exihlaleni xa patmosi va n'wi teka va ya n'wi veka exihlaleni xa patmosi a nga voni mara xikwembu xi vulavula na yena a tsala buku ya hlawutelo a ri hava matihlo ya nyama va nga mi xokola matihlo ya nyama mara mi nga pfumeli ku xokoriwa mahlo ya ximoya mi nga pfumeli potter's house swiyimo swin'wana swi tela ku hi xokola mahlo ya ximoya ku hi tlhelela ndzhaku hi nga ha voni swi ri na nkoka hi nga ha voni swi ri na matimba va nga xokola manyama matihlu mara ma ximoya a lani ku xokoriwa ma nga mi nga pfumeli ku xokoriwa na mahlu ya ximoya ku na vanhu lavo tala van'wani vazalwana va ta kerekeni mara ma ximoya mahlu ma xokoriwile manyama ma kona mara ma ximoya va xokorile ku na vanhu lavo tala va yimaka va tirha swa xikwembu mara ma ximoya se ma xokoriwile hi yona mhaka a ha ha koti ku vona swa le mahlweni hi tsandzeka na ku lemukisa tiko ku ku ta yini munduku hi ku mahlo ya ximoya ma xokoriwile mani ku eka n'wina loko va ka va xokola johana enge na swi vona johana ku a va ni xokoli manyama mara mamoya a va nga ma susi buku leya hlavutelo yi tsariwe hi bofu a nga voni mara a tsala buku ya hlavutelo a za a heta se twanani mhaka leyi hi nga yi hlaya ka tibuku letimbirhi laha kwala ka buku ya hlavutelo rito ra xikwembu ri vulavula hi mhaka ya ku lava nga na tindleve ku yingisa laha ku laveka lava nga na tindleve laha lava nga na tindleve ku yingisa a va yingisi leswi moya wu swi byelaka tikereke hayi kereke yin'we ntsena tikereke moya lowu wu vulavula aka tikereke hinkwato mara ko va ku hi fike ka position liya ya ku rhangela xikwembu xi landza hi le ndzhaku a ha ha swi lavi ku ku rhanga xikwembu hina hi landza hi le ndzhaku se sweswo swi endla ku hi salela ndzhaku ka leswo tala se johana a ku lava nga na tindleve ku yingisa a va endli kumbexani a va yingisi leswi moya wu swi byelaka tikereke na letin'wana tivhese a no ti hlaya hi vomu ta phikelela ku ya emahlweni ti ku va ka hi no lava nga na tindleve to yingisa a va yingisi leswi moya wu swi byelaka tikereke a ku lava va yingisaka leswi moya wu swi byelaka tikereke ni ta va endla tiphuphu vanhu lava vanhu lava ni ta va nyika maribyi ya koka vanhu lava va ta vuyeriwa vanhu lava va ta hlula aku heteleleni vanhu lava rifu a ri nga vi na matimba ahenhla ka vona mara ntsena lava yingisaka leswi moya wu swi byelaka tikereke arabasikatarabase ntsena lava yingisaka leswi moya wu endlaku yini wu swi byelaka tikereke van'wana hi yingisa ngopfu leswi vulavuriwaka ka thelevhixini na leswi hi swi hlayaka tibukwini na leswi hi swi twaka ka redini na leswi hi swi twaka kusuka vanhwini leswi moya wu hi byelaka swona haka ha yingisa na moya wa vulavula na hina hinkwerhu la aleluya van'wana hi humelerile hi ndlela liya ya ku hi nga swi kota na ku endla ku tirhi wa xikwembu wu hatla wu ndlandlamuka moya wa vulavula wu ku a wu teki swo karhi u nyikela ntirho wa mina na mara munhu a swi ba hi makatla why ku xota ndleve ya ku twa moya wa xikwembu lava nga na tindleve ku yingisa yi ri a va yingisi leswi moya wu swi byelaka tikereke xivutiso i ku aka kareke kereke maka ma yingisa leswi moya wu mi byelaka swona na hi na yona chance ya ku yingisela moya wa xikwembu na vanhu va bizi ngopfu hi swa vona swin'wana se swi endla huwa ti-probleme se ti endla huwa mavabyi se ma endla huwa heyi swiyimo se swi endla huwa hi tsandzeka na ku twa rito ra xikwembu hikuva kun'wana loko moya wa xikwembu wu ta voice ya kona is a soft voice a small voice i xiritwana lexi taka mi nga xi hupa anytime

moya wa xikwembu wa vulavula hi vanhu va ku hambanahambana mara vanhu hi swi ba hi makatla moya wa xikwembu loko wu vulavula vubihi byo ya byi nyanya byi ku byi ngetelelana ku laveka kereke leyi nga ta twa ku vulavula ka moya wa xikwembu lava nga na tindleve ku yingisa a va yingisi leswi moya wu swi byelaka tikereke va ka hina mo ni tlhela ni vula leswi loko hi chumayela swa ximoya ivi mi nga swi twi swi vula ku hi vulavula ntimi leyi n'wina mi nga yi twiki swi fana na loko ni tlakuka ni vulavula hi xichayina hi ku xichayina a mi xi twi mi ta huma mi nga twangi nchumu mara loko ko va ku ri na machayina la va nga kota ku swi twa hikuva i ntimi ya vona se loko hi vulavula hi swa ximoya va ka hi lowu i ntimi ya lava va nga va ximoya swi twiwa ntsena hi lava va nga va ximoya lava nga va nyama a va twi swa moya mara lava fambisiwaka hi moya wa xikwembu va twa swa moya lava nga na tindleve ku yingisa a va yingisi leswi moya wu swi byelaka tikereke van'wana a mi vona na swivono laha swi heleli kwihi van'wana a mi lorha na milorho laha yi heleli kwihi heyi van'wana a mi ri na moya wa vuprofeta la wu heleri kwihi a ku ri na swa kahle leswi ku nga nyiko ya moya lowo kwetsima swin'wana leswi nga pfunaka ku tirhi wa xikwembu wu tlakuka mara heyi hi mhaka ya ku a hi yingiseli moya swilo swi le ku onhakeni aleluya loko munhu o tlakukanyana a va na matimba yo vonanyana a profeta se u tlula mfundhisi maxaka se u na matimba kasi haye xikwembu a xi endlela ku u ta u ta kota ku tlakula tiro wa kereke u ya emahlweni mara u ri hansi ka nandza wa xikwembu mara ku vonanyana hahe maxava a nga voni hina hina hi nga na matimba ha profeta se hi swin'wana leswi onhaka tinyiku ta vanhu hi ku nandza wa hosi hi yena a hatlaka a discovhara tinyiku ta n'wina a endla ku ti ndlandlamuka ti vonaka mara loko se ti vonaka ha he se xichudeni xi tlula thicara se i problem leyi nga kona va ka hina a hi yingiseni leswi moya wu swi byelaka tikereke moya wu le ku vulavuleni sweswi loko u ku vulavula moya mi nga wu twi wu ta mi tela milorhweni mi tlela na kokwe emilorhweni mi nga wu twi lava nga na tindleve ku yingisa a va yingisi leswi moya wu swi byelaka tikereke ku na xifaniso xin'wana ve ri mhani lavawani a va tshama na mukhegulu se mukhegulu loyi loko va sweki swakudya a va phama tinyama ta kahle va ti dyela na vana minkarhi yo tala loko ku sele marhambu a va teka marhambu va ka va nyika xikhegudyana minkarhi hinkwayo a xi dyisa sweswo a xi fanele xi ya kutsa marhambu lawa vona va nga dya kasi ku na xin'wanani xitsongo xi le ku swi voneni masiku hinkwawo Se siku rin'wana moya wa Xikwembu wu nghena ka n'wana loyi ku n'wana loyi a kota ku pfuna mhani lava nga la kaya laha twanani ku xi ri yini xin'wanani lexi xi ri mhani ni vona masiku hinkwawo loko hi heta ku dya marhambu lawa ma ma hlengeleta mi ya nyika kokwana swi vula ku na n'wina loko se mi khegula na n'wina mi ta hamba mi dya marhambu na a xo vutisa ku sukusela kwalaho mhani va sungula ku rima va cinca va nga ha phameli mukhegulu marhambu va hamba va n'wi nyika xixevo xa kahle hikuva n'wana u vulavuli moya wa xikwembu wu vulavuli na vona mara wu ku wu tirhisa n'wana ku swi vula ku leswi mi swi endlaku na n'wina loko se mi khegurini mi ta dyisa swona na lava nga ta va va ka va mi phamela va fanele va mi phamela marhambu na loko se n'wina na n'wina mi ri kokwana mi ri xikhegudyana mhani loyi a vheta a cinca a ku ri mavulavulelo ya moya wa xikwembu a wu yo nghena ka n'wana mara n'wana o vutisa mara loko se swi fika ka mhani va kota ku vona swe le mahlweni ku phela leswi ni swi endlaka swi nga jika na mina ku heteleleni na mina swi ta ni humelelela moya wa xikwembu wa ta na hi n'wana a mi pfuni mi nga swi bihi makatla ni moya wa xikwembu wa vulavula hi tindlela ta ku hambanahambana the multimedia of god's communication xikwembu xi na tindlela to tala to hambanahambana ta ku vulavula hi moya wa xona jehovha wa vulavula amen hi ku vhakela kruger national park ntsena mi vona swiharhi leswi nga kona va ka hina mi nga vuya mi hundzuke mi swi vona ku ya hi pela xikwembu xi na matimba vonani xikwembu xi endla ndlopfu ma yi vona ndlopfu ku yi kuli njhani mara ndlopfu ya swi kota ku ringana andzeni ka tihlu ra n'wina mara tihlu ritsongo ka ndlopfu mara ndlopfu ya ringana tihlweni ra n'wina mi yi vona yi helerile xikwembu xi endla tshava xi yi veka lahaya tihlo ra n'wina ritsongo ka tshava mara ra swi kota ku teka tshava ri yi ringana ndzeni ka tihlo ra n'wina mi yi vona ku tshava leyi sungula halaya yi helela lahaya mara hi xitihlwani xitsongo mara xitihlwani lexitsongo xi kota ku nghenisa tshava yi ringana yi vonaka ku yi suka kwihi yi helela kwihi i xikwembu xexo xikwembu lexi na matimba mimiti ya vanhu vo tala laha yi na mahele ngopfu mara a mi se tshama mi pfuka nampundzu mi kuma mampfali tindleve mahele mi tsandzeka na ku twa loko va ku ndhawini hi ku mahele ma ngheneteli tindleveni loko ma fika ma swi twa ku xi lexa hanya mahini va vutiseni kwalamu ko mahele ma kan'we ma tshama ma ma tala ma mi pfala na tindleve loko mi tlele na a a ma ta tiphina mo to nghenete van'wani ha tlela mo si hi ba na matonoro ma xivhenda ngor zwino ngor zwino se a mo to nghenetela mahele mapfalo na tinhleve na loko vanhu va ku ndhawini mi nga vatwi na pfundu hi ku a mi ta va mi nga ri ku swi twa hi ku mahele ma nga pfala tinhleve mara ma tshama ma swi endla mahele ma ka n'wina sweswo na mi nge swi endli hi mhaka ya ku mi xivumbiwa xa xikwembu ene mahanyi aleluya mi tshama mi vona ku ba moya laha tikweni vo n'wana ka haha le moyeni va ku u rhwaliwe hi moya n'wana ma ta ku ha nga hayi i xivumbiwa xa xikwembu lexi nga na ngati ndzeni ka xona na moya wa xikwembu ku nga haha maphepha ku nga haha swin'wana swa matimba ku nga haha timovha hayi munhu mi tshama mi biwa hi vanhu vangani va ri ku haheni kwala moyeni mi ku e moya lowu ba e vanhu va le ku haheni e un'wana hi luya wu le moyeni i mani mi nga tshama ku mi n'wi vonaka haha moyeni swa tswa munhu a gobagoba mara a nga ri ku haheni ni why munhu u vumbiwe hi xikwembu xi chela na moya wa xona ndzeni swo lava ntsena munhu loyi a nga ta twisisa hambi mo famba mi fika joni mi kuma munhu a dzahi tinyawupe a nga koti nchumu mi vona nchumu wo oma lowu nga na wu nga dzaha swidzidziharisi mo namuntlha ni mi tsundzuxa ku aka nchumu luwa ku na moya wa xikwembu laha ya ndheni ni ri ku na moya wa xikwembu laha ya ndheni ni ri ku na moya wa xikwembu ene moya lowu hi wona wu twaka swa xikwembu halleluya loko ho vulavula kahle na yena hi moya ivi u khonekitana na moya lowu nga le ndzeni ka yena a nga hundzuka a tlhava mfundhisi a tlhela a pfuna na van'wana a ku a ni dzaha tinyawuti a ni tlela mabirijini mara ni pfuniwe hi ximanimani a nga ni byela rito ra xikwembu mara ho va hindza hindza vanhu lava swi dinga moya ku twa swa ximoya kumbe ku khoneketa na swa ximoya lava nga na tindleve ku yingisa a va yingisi leswi moya wu swi byelaka tikereke aleluya a va yingisi mo ni heta hi ku vula leswi vanhu vo tala tiyindlu leti hi nga ti maka makaya van'wana a hi yingisangi moya hi makela ku tiko ri ta kota ku hlamala va swi vona ku hina ha swi kota va vutiseni kwalamo ngo letiya tin'wani ta fayifi ti tleve mani tirhumu teti va vutiseni kwalamo ngo ti tleve mani letiya ta fayifi tin'wani ti tlhela ti mi chavisa mi heta na n'hweti tin'wani mi nge se nghena ka tona van'wani hi endlela ku hlamarisa tiko a hi leswi moya wu nga hi byela swona hayi a hi leswi u nga hi byela swona mara mina tanihi mfundhisi ni nga maka ti tala why na swi tiva ku kereke yi ta pfa yi ni vhakela siku rin'wanyana loko va ni vhakela timembara va nga hlupheki va fanele va kuma ndhawu yo tlela loko hi ri na tikhonferense ku ri na vafundhisi va nga pfumali ndhawu yo tlela ni fanele ni tekete malandza ya xikwembu va ya kuma ndhawu ya ku tlela n'wina kwalano mi nga endla na makhumbi yo mi nga vonaki ku lava ku ta nghena vo mani va vutiseni kwalamu ngo ma hi chavisa n'wini na loko u yi makela ka ku he na yo yi ku he u chuhwanyana we la no mi tlhontlha ku kereke a hi endleni swilo hi ku twa moya wa xikwembu ku wu lava ku hi endla yini ku na un'wana wa swi kota ku ya xava movha hi ndlela ya ku ni lava ku komba tiko ku va ta swi wa ku na dirayivha xikwembu xi nga vulavulanga nkarhi wolowo ku wehe famba xava movha a hi tweni moya wa xikwembu ku wu ri yini sweswi mi nga hundza hi kun'wana va ka va foroma switina na n'wi movhe mi sungula project yo foroma switina laha kaya va byele mi ku mi lava ku endla yini hi switina hi ku mi makini swi lava ku yingisela moya ene loko hi ri laha ka vutomi lebyi a hi le ka competition for the race is not for the swift rivilo kumbe ku tsutsuma va ka hina a hi ka lava va va va nga na rivilo ngopfu swipotso a hi swa vanhu lava rivilo ngopfu hayi ma wina mi nga ri munhu wo tsutsuma ngopfu mi nga swi koti no tsutsuma mi ba lava rivilo hi mhaka ya ku lava rivilo va tsutsuma va nga langusi milawu ya matsutsumelo N'wina a mi swi koti ku tsutsuma mara mi landzelela milawu ya matsutsumelo. Ku ya wina n'wina, luya a nge wini hi mhaka ya ku u tsutsuma a ka a phijaphija na van'wana, a nghena na le ka tileni ta van'wanyani hi ndlela liya. Se loko se ku fanele ku biwa ntambhu, a nge wini hi ku a nga ri ku landzeleleni milawu. A hi tweni moya wa Xikwembu. Lava nga na tindleve ku yingisa. A va yingisi leswi moya wu swi byelaka tikereke ku navela ka mina i ku kereke leyi yi va kereke leyi nga tala hi moya wa xikwembu hi fambisiwa hi moya hi va vanhu va ku loko hi ku ina ina yi va ina e-e yi va e-e naswona hi nga fambisiwi hi ku tshikeleriwa hi vanhu van'wanyana hi ku vanhu va ta ku yini moya wa xikwembu wona wu ri yini hi vutomi bya hina hikuva wa vulavula minkarhi hinkwayo kereke ya hosi a hi fambisiweni hi moya wa xikwembu moya wu susa ku chava ndzeni ka hina moya wu susa ku tiputaputa moya wu susa ku tisolasola moya wu susa leswiya na leswiya hi kota ku yima hi tiyini hi kota ku ya emahlweni aleluya